Weekly Crime Report Surgeon Rikhotso Jiwan Solimakamu Channel hi le ka Jiwan Solimakamu Channel channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla Surgeon Rikhotso i swilo swa xiyimo xa le henhla leswi mi tiselaka swona emadyambyini ya siku ra namuntlha Tanihi mintolovelo aka khamera na Timothy Miyambo Seje ni kombela mi xeweta vahlaleri. Ri perile vahlaleri hinkwavo aka chanele ya G1 hi losile. Aka swiyenge swa mabulo Seje ku hangalaki e nkandziyiso wo karhi wa vana va xikolo wa xinuna ni wa xisati laha a va tikomba va ri kulweni laha swi languteka ku nga ku lowa xisati a va lwela ku u nga ku mfana luya a hlamusele timhaka ta ku i tikume a endle timhaka ta masangu na na lowa xisati la lowa xisati swi nga n'wi khomangiku kahle hikuva vanhu va kha va hleka hi swona va vulavula hi swona ngopfu swi leswiya u nga ku swi ze swi fikelela la ka ka ku swi tisa ntshikelelo aka lowa xisati. Swi leswi swi nga va swi fikini a xiphoriseni nakona loko ku ri ku a swi se fika loko swi tshuka swi fikini swi swa muxaka lowu mi swi mi swi lawula njhani? Inkomu mujewani ni nge hi kombisa ku um se swi fikile ka hina ku ya hi xivutiso okay um kwalaho a xikarhi ka vhiki um maphorisa ya ka malamulele ya vitaniwile exibedhlele laha ku nga kumeka ku na n'wana loyi na namuntlha sweswi hi vulavulaka a nga mubedweni loko va ya exibedhlele va fike va tivisiwa ku ku na n'wana loyi a nga ta exibedhlele a nga pfukanga hikokwalaho ka ku va ku ehleketeleriwa ku a nga va a dle overdose ka tiphilisi. Endzhaku ka sweswo hi nga kombisa ku ku pfuriwe nandzu a ka nkarhi wa sweswi tanihiloko maphorisa ya swi kotile ku teka xitatimende a ka n'wana nandzu lowu vitaniwaka defamation of character kumbe ku chicha munhu xiyimo kambe mo hi kombisaka ntsongo leswi xivumbeko xa nandzu xi nga hi xiswona ku ya hi swiviko n'wana loyi I kume ku ku na mahungu lama nga ku hangalakeni ma huma aka wa xinuna wo karhi loyi a ti ba xifuva kumbe ku tinyungubyisa hikuva a tinghenise aka timhaka ta masangu na n'wana loyi loko se swi n'wi vavisa n'wana loyi i hetelela a teka riendzo a ya laha a ku ri na munhu loyi hi n'wi vitanaka emiehleketweni wa ka nkarhi wa sweswi xikongomelo xa yena a ku ri ku ya basisa ku leswi ni swi twaka na leswi vulavuriwaka hi vanhu i ntiyiso na mm. kambe a ku fikeni ka yena eh loyi wa xinuna ematshan'wini yo va kumbe va vulavurisana swi yo tlha swi nyanyisa xiyimo hi mavulavulelo la swi nga hlundzukisa n'wana luya mm. loko se swi ya swi ya aka swiyenge swa mabulu ka nkandziyiso luwa mi hetelela mi swi vona ku ri na ku kokelana exikarhi ka lavambirhi lan'wana loyi a hetelelaka a hlundzuka hi n'wi vona a tlhandleka na xandla hikuva a kwatisa hi tinhlamulo leti a tikuma ene swilo leswi nga vulavuriwa swi ri um swi twiwa hi mani na mani kambe endzhaku ka sweswo n'wana luya ivi a kumeka a famba laha a nga kumeka a ya endla nkandziyiso wa vhidiyo a karhi a kombisa ku va a nga amukeli xiyimo lexiya um endzhaku ka sweswo kwalaho ka nkandziyiso wa vhidiyo hi tlhela hi vona n'wana luya a vonaka a karhi a teka tiphilisi to hlaya swinene a ri eku nweni swi nga leswi hi swona swi nga endla n'wana loyi a za a hetelela a kumeka a ri exibedhlele maphorisa ya ka malamulele ka nkarhi wa sweswi ya kote ku khoma miehleketeleriwa wa malembe ya khume nhungu hi vukhale wa ku tshama kwala aka mudawula hi le ka mudawula ka ku davula loyi a tivekaka hi mihluri ngoveni yeah eh n'wana loyi i mudyondzi wa ha ri exikolweni hambiloko hi nga vuli vito ra xikolo mm. se miehleketo leriwa loyi a nghene khoto ya kamata milele tolo ku ya endla xikombelo xa bail lexi nga n'wi tsandza nandzu wa yena wu hindziseriwa emahlweni i ta vuya khoto nakambe hi musumbunuko ku nga siku ra vumune n'hweti ya mawuwani lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi ntlhanu kambe i langusane na nandzu lowu kambe sweswi ku na swivulavula swo tala leswi nga ku humeni ehandle ku hume nandzu leyi yi yimise ku yini ku fika sweswi hi nga tiyisisa tanihi xiphorisa ku nandzu lowu nga mangariwa i wun'we wa ku chicha munhu xiyimo a hi nge hlamuseli kumbe ehleketeleriwa loko a khomiwa a tsarisa xitatimende a ka maphorisa ku tsarisiwe ku yini jiwani ka nkarhi wa sweswi se ku huma swo tala ku miehleketelelo wa i munhu wa muxaka lowu i munhu wa muxaka lowu kambe hina tanihi maphorisa hi focuse aka nandzu wun'we lowu nga mangariwi hi leswi nga kombisaka swona aka mhaka yeleyo ene xitsundzuxo aka vana i timhaka ta ku swiyenge swa mabulu i ntiyiso swi endleriwe mani na mani kwalaya va ka facebook kumbe va kombisaka ku na ntsengo wo karhi na ti-comment ingaku hi swin'wana leswi nga ku hoxeni ka xandla swinene ku milandzu ya muxaka leyi yi kumeka yi nyanyasi swi lava hina tanihi vatswari ku va hi tiva vana va hina hi karhi hi va tsundzuxa ku ti-cellphone leti vana lava va kumekaka va karhi va xanisana hi tona ti xaviwe hina tanihi vatswari hi nga kombisa ku miehleketeleriwa i ta vuya khoto hi musumbunuku wa ti-four ta August 2025 hi ta hlaya hi va hlamusela vayingiseri ku khoto yi ta va yi fambise ku yini okay ku na ku na vanhu va ku tala loko ni va vona va kha va va va chichiwa ndzhuti lomu ka ka swiyenge swa swa mabulo va va tala ku ku contacta eh tiloyara ku ti ta ti ta va vulavulela ku a mani mani i ni rhuketelini a ka swiyenge swa swa swa swa mabulo. Kasi na n'wina va va xiphorisa ma kota ku teka goza loko munhu a onha un'wanyana e ndzhuti a ka a ka ti-social media? I ntiyiso kambe milandzu leyi G1 ya hambana. Lowu hi vulavulaka hi wona a hi vulavula hi live leswi swi nga na nkandziyiso lowu mani na mani a kotaka ku va hi vona. Na hina vulavisisi bya hina bya xihatla byi hi komba kahle ku muehleketeleriwa hi yena a nga endla nkandziyiso wolowo. a karhi a vulavula leswi a nga vulavula swona hi tlhela hi swi vona kahle ku na mutwisi wa ku vava hi yena loyi a nga endla nkandziyiso a karhi a vonaka karhi a endla maphilisi swesweswo swa hi enetisa kambe ku na sweswi jiwani mi kuma ku um eh, timothy miyambo va swi tivaka na facebook un'wana a create facebook hi mavito ya timothy miyambo a rhukana jiwani hi la loko ta mangariwa hi tala ku hi teka milandzu yaleyo hi endla inquiry inquiry hi yi pfulela ntsena ku hi endla vulavisisi ku impela timothy wa swi tiva leswi g1 a nga ku n'wi hehleni hi swona na ku nga va ku ri yena na a ni ku vaakatiko g1 vo tiva ntsena ku va na facebook terms and condition agree mara g1 ku loko ku ri na ti-complain ta facebook va ya kwini a va swi tivi hi nga nyika xikombiso loko mo xava movha wa ka toyota mm. ma swi tiva ku loko mi nga si fika joni garaji ya ka toyota yi nga va yi ri kona kumbe a dzanini kumbexana a polokwana mara facebook ho swi welawela un'wana munhu a nga swi tivi na ku loko a tshuka a hlangane na problem i ya kwini hi timhaka ta ku loko no vutisa ku hi kwihi laha munhu a nga tshama famba a kuma ku tsariwe muako va tsari ku facebook head office swi vula ku ti-complain teto ti ta va tele ngopfu a hi naswona se vaakatiko a va swi tekeni enhlokweni ku swiyenge leswi swa mabulu swi endleriwe ku swi tirhisa kambe hi nga xanisi van'wana swa twisiseka swinene sejeni um loko mi ri na swivutiso Ku yisa mahlweni, mayelana na nhlokomhaka leyi kumbexana na tin'wanyana, mi nga tsala kwala ka ti-comments mi mi vutisa va tata va ta va ta hi hlamulela swona. Sejeni a ka khamera a hi ri na Timothy Muyambo. Inkomu. Weekly Crime Report.